Ka tonga tapa-bolany teo izy no nanorasa taratasy eny amin'ny mpitondra filaovana nangataka katekista, dia izy no nalefan'ny pastora nandeha nankany an-keriny. Dia niara-niasa teo angaha agnaty ny herintaona, dia rehefa ny herigna ny taogna, herinandro mialohan'ny Pasaka deux mille deux, no tonga io ana fifohazam-pagnahy io satria ray aman-drainy Ratambs efa hitasika tao aloha izany igny no efa tao am maty faopialan'aigny no nampamohaziny Jesosy azy tamzay fotoagna zay ary dia vailogno an Soamatsara ary tsy nijanona tamin'io ora sy fotoagna io ny asan'Andriamanitra fa nitohy isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro isan'andro ka nagnambarany zavatra maro dia maro Ohatra fotsiny no ampibaibalo ity tanàna nakeriny ity, Andoharengha moa izany no tena ahafantarana azy, fa raha tsy mibaibaka io tanàna io dia hisy loza fito hahazo azy. Ampibaibalo ity firenena malagasy ity hoy izy izy, fa raha tsy mibaibaka malakilaky dia ho avy faingana ny loza fito izay hotantaraina manaraka, ary araka ny fanambarany koa aza moa araka ny iraka tonga tao aminy dia hoy izao tontolo izao mihitsy no mila bebaibahana haingana, Fa ho avy io loza fito io Racing Racing Bay vao eny olona efa roa amby roapolo taona zany na affecté anah tamin'io toerana io no zay vao tonga dada Sam. Dia azonao ambara ve tompoko ny fiaimpiainan'ny olona tao talohan'ny nahatongavany? Talohan'ny nahatongavan'i dada Sam tamin'io toerana io sy ny nahaviany niasa an'i Jesosy tamin'io toerana io dia mpanompo sampy daholo ny olona tamin'io tanàna io Ary raha misy aza atao asiana anobby dia azo isaina amin'ny rantsan-tanana dimy raha hatrasana izany, ary ny zaza madinika tamin'io tanàna io izany dia raha vao mivoaka ny tokotany ianao dia teny ratsy daholo no henonao, ary amin'izany no mbola andrenesanao teny izay mbola tsy fahenonao hatramin'izay nandehanana, ka rehefa tonga io fifohazam-panahy io, Dia foagna daholo ny rehetra rehetra ary tahaka an-dry Dada Rabainoa, Dada Razafimandimby sy ny namany ireo, ireo dia tena ombiasa sy azo lazaina hoe fa dahalo tena maina lela koa ny anankiray tamin'izy ireo fa rehefa azon'ny fifohazam-pagnahy dia foagna daholo izany rehetra rehetra izany ary dia ny Hira am-piderana no ataon'ny mpomba madinika amin'ny tanàna iny amin'izao fotoana izao. Tsy tao an-kerana ihany no nanehoan'Andriamanitra ny asam-pitiavana mahagaga tamin'ny alalan'i Dada Sammy, fa eran'i Madagasikara, eny hatrany am-pitan-dranomasina aza, ary maro ireo olona izay mijoro vavolombelona ny amin'izany, isan'izany ity mpitandro filaminana avy ao Fianarantsoa ity. Mitovy an-kerana moa tompoko izany an! Raha amin'ny teny faminaniana izay nampitondrain'i Jesosy an'i Dada Samy, izay mpanompo napetrany ao amin'io toby fehizoron-tsary an-keriny io, dia toby amboazan'i Jesosy ny fanahy maty ampaherezan'i Jesosy ny fanahy reraka anasitranany ny fanahy marary. Dia ny tenako izay. Mijoro ho vavolombelona eto izao moa dia anisan'ireo izay azo lazaina hoe tao anatin'izany fahafatesam-panahy izany, satria aho dia mpitandro filaminana tompoko ny tenako dia nifanena tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'io mpanompony io, nihosina tao anatin'ny fiainana izany hoe fahafatesam-panahy izany, dia i Dada Samy tompoko a, nitoby fehizoron-tsara an-kerana no fitaovana teo am-pelatanan'i Jesosy na nanesorany tany amin'izany fotaky ny fahotana fota mandrevan'izao tontolo izao izany. Jesosy moa izany rehefa miresaka ny zavatra henon'ny sofiko izany vao tonga tao amin'io toby io dia ny hoe mibebaha, mibebaha ary mila maika ny fibebahana dia izao araka izany hoe Jesosy miala nenina amintsika fa efa Antomotra ny farany tompoko. Miala nenina Jesosy ary ny fanahy maty araka ny efa nambara teo hoe tiany Jesosy, tsy sitraky Jesosy ny hafatesantsika, ny fanahintsika ho any amin'ny helo, iharan'izany hoe fahafatesana mandrakizay mandrakizay izany dia anisan'izany tompoko ô. no asa ataon'i Jesosy eo hoe amohazany fanahy maty, ampaherezany ny fanahy reraka, anasitranany ny fanahy marary. Eto koa, ianao moa niteny teo hoe mpitandro ny filamina ny asanao. Resaka fivavahana zany ve tsy mifanohitra amin'ny asanao? Ny mpitandro filaminana anie tompoko ka mpiandry, mpiandry lalàna, mpitaiza. olona ary dia ny tenin'Andriamanitra koa fomban'Andriamanitra mampiasa olona hafahany mitaona olona ho ao amin'ny fanjakany ka amiko tompoko aho dia tsy mifanohitra velively aho fa mifameno aho satria asa mitaiza. Eto aho izany aho dia mitodika amintsika mpitandro filaminana dia tononina eto izany ny polisy, ny zandarma, ny miaramila fa isika tompoko dia anisan'ny olona izay namoizan'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana, tian'i Jesosy koa isika handova lanitra ka miantso antsika aoka isika hanatanteraka ny asa izay napetrak'i Jesosy amintsika araka izany hoe maha mpitandro filaminana antsika izany dia hanao ny azy amin'ny fahamarinana, amin'ny fahamasinana, indrindra eo ambanin'ny fata, fatahorana an'Andriamanitra sy ny fiankinana Aminy. Maika sy dodona ny asa, ary rehefa mitory na mandeha manao tafika masina Dada Samy, dia ny fampibebahana ny olona no ataony fa efa akaiky Jesosy hoy izy, ka dia mibebaha ianareo, aza mangataka andro. Ary marina marina izany avokoa ny fahatanterahan' ny teny izay nambarany fa haingana dia haingana ary tsy mitaredretra izay ataony sy ampanaoviny. Fa inona moa no tena antony mahadodona ny asa ampanaovin'i Dada Samy? Fantanareo mantsy izany atao hoe asan' Andriamanitra izany. Dia tao anatin' izay dia nisy anjely niditra tao an-drano ary nagnambara zavatra tamiko. Dia izao no nataony hoe, Ampibebà hozy ny olona, ampibebà ity tanàna ity. de rehefa miteny izy hoe apibebaho ny olona dia maika be de maika be de akatokatok any ohatran'izao ny tagnan'le anjely ary maka be hoy izy teny de avelatra ny ny tagnany anakiroa avelatra ny ohatran'izao zany hoe ny dikany hoe maka be ah teny tsy fantatro hoe mahazo an'izao tontolo izao leo maka be maika be ah haingana de haingana fa hisy loza fito hozy vao ho avy ah raha tsy mibebaka ny olona de zao ah korotagna raha mandriaka Hainiandro a, mosary a, fahatrana laligna ary areti-mandringana, fahafito farany fahaverezana mandrakizay, raha tsy mibebaka ny olona na averigna na im-be dia be io teny io. Ankoatran'izay, teny maro be dia be no nolazainy fa tsy vita voambara eto amin'izao fotoana izao satria fohy moa ny fotoana omenareo hagnambarana an'ity teny ity.

Ramatoakely Radomahafaly Obiarivony, Mamaioby ny fiantsoana anao. Mbola tena tanora mihitsy ny fahitana anao izao, nefa dia matetika no hita manao tafika masina miaraka amin'i Dada Samy ianao. Mba lazao kely hoe ny antony nahatonga anao hiditra amin'izao fifohazam-panahy izao? Dia tena mbola tanora dia tanora tokoa, ary Zavatra tena lalana nitondran'i Jesosy manokana anah izany izao, satria raha ny fiainako izany an, alohan'ny nahafantarako an'io toby an-keriny io an, alohan'ny nahafantarako an'izany Dada Sano izany izany, tamin'izany fotoana, dia tena anisan'ny olona tena hoe niaina tao anatin'izany fotaka mandrevon'izao tontolo izao izany, ary. Nisy antso maro nihaona tamin'io mpanompon'Andriamanitra io voalohany aho izany. Mila manolo-tena faran'izay haingana ianao fa raha tsy izany dia very ny fanahinao satria maro ny zavatra manodidina anao dia hamotika anao. Ary tamin'izany moa izany antso voalohany izay dia tsy nino an'izany mihitsy aho satria tsy mbola nahafantatra an'izany asa fifohazana izany. Dia teny moa izany aho Nisy fotoana izany nanao krismasy tany amin'ny toby an-kerana, krismasy deux mille cinq izany. Dia tao aho, dia tsy nieritreritra hijanona ao amin'ny toby izany mihitsy aho izany, fa mbola handeha hiverina any Antananarivo any moa izany no misy ahy. Dia teo moa no mbola nampitahan'ny hafatra fanindroany indray hoe, Ianao anie hozy izy misasa maika be hilan'i Jesosy anao, fa raha tsy manolo-tena faran'izay haingana ianao hozy izy an, hisy zavatra hihatra aminao. dia za moa zany tena hoe amin'izay maha tanora azy zay ihany dia ho entin'ny saina fotsiny zany hoe ho hita eo zany ho hita eo zany raha raha tena mitombina tokoa, kanjo moa zany an niverina tany Antananarivo ihany aho tamin'io fotoana io an dia tena tao anatin'ny aretina tena hoe kapoka zany kapoka satria nanao tsinontsinona ny antso maika antso maika dia maika nataon'i Jesosy ary dia tao anatin'ny aretina tena efa naiditra hopitaly, navoaka tany amin'ny hopitaly mihitsy fa tsisy tsisy hevitra intsony izany ny amiko, dia teo indrindra no mbola nanirahan'i Jesosy noho ny fitiavany izany, ary tena tsapako an, fa tian'i Jesosy manokana mihitsy izany, satria izany no elan'ny nenina tamiko isan'andro isan'andro, tamin'ny antso izay natao tamiko, ary teo an, Iny antso fanintelony iny izany no teo aho vao tena resy lahatra hoe, hanolo-tena ho Anao aho Jesosy raha mbola misy ilanao an'ahy ihany izany, fa efa izao sisa fantatrao ny manjo ahy, aretina efa tena mikiky an, aretina hamono izany an, tao ny nanolo-tena dia teo moa no nampa, nahazo teny fampaherezana avy amin'i Jesosy indray, tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra i Dada Sam izany, Teo no nahazo fampaherezana fa ianao ozy ianao an dia miomana mpiandry an, fa izay no lalana itondran'i Jesosy anao, ary dia ny teny fikasana moa izany anisan'ny teny fikasana dia hoe manao tafika masina ianao an, izay no itadiavan'i Jesosy anao, dia izany tompoko no mahatonga ahy izany an tsy mitsahatra an, ary raha mbola misy fotoana ihany izany ahafahako manao ny tafika masina dia manao tafika masina satria an Jesosy mivantana izany no niantso an, ary Tao ny fandresen-dahatra maro dia resy lahatra na dia mbola tanora tahaka izao aza. Manao tafika masina hoy ianao, araka ny fahafantarana dia tena mitana fotoana be mihitsy izany tafika masina izany, manahoana re ny fandaminanao fandaharam-potoananao amin'izany? Izaho moa izany an, dia efa nahavita fianarana, efa nahavita fianarana an, nanao étude en droit izany, de efa navita aho manana maitrise an, de vao avy navita fianarana mihitsy aho zany no tonga io antso tamiko io, ary za zany raha ny fieritreretako ana de tokony hoe hanao ny asa zany amin'ny maha amin'io fianarana mikasika ny momba an'io fianarana nataoko io zany, nefa moa araka izay zavatra niseho izay efa notantaraiko teo zay de zay no nahatonga ahy nanolo-tena zany an. Dia tafika masina aloha izany izao, ary dia Jesosy, ny ahy izany dia izay izay teny an, ampitaina hafatra avy amin'i Jesosy izany, izay ilain'i Jesosy aloha, manolo-tena ho Azy aho izany dia Izy no mahafantatra an'izay efa napetrako aminy ny fiainako an, tompon'antoka feno amin'ny fiainako Izy an, fantany ny mahasoa ahy, nohaviko efa eo am-pelatanany. Maro ny tanora ary isalasalan'ny tanora na mijery anao ary zao amzao fotoana zao dia misy angamba mety sahirakiran-tsaina ihany hoe ahoana izany ka misy hafatra tianao hambara amin'ny tanora ve? Eny tompoko, ny hafatra izany dia tsotra fotsiny an, Jesosy miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary Jesosy tia antsika tsirairay, indrindra antsika tanora tsirairay ireo. Tena fitaovana mahomby ary sarobidy eo am-pelatanan'i Jesosy isika, satria mbola ao amintsika ny heriny tanjaka, ary mbola manana fahasalamana isika. Ary ny asan'i Jesosy dia maika, maika, ary mbola betsaka ny olona izay tsy. Nitoriana ny filazantsara mbola tsy mahafantatra an'izany Jesosy izany ary any amin'ny toerana maro samihafa any ireo nefa tsika tanora io tanjaka tsika tanora io an io ny ilain'i Jesosy io mba tsy ho potehan'i satana tsika satria tsy sitrapony tsy mahafaly an'i satana mihitsy mahita antsika manolo-tena io ary izy an dia mitady fomba rehetra rehetra izy hamitehana anao an anakiviana anao kanefa Rehefa tena manolo-tena ho an'i Jesosy izay ianao, n'inon'inona olana izay mihatra aminao eo, n'inon'inona dia Jesosy no mampijoro anao, manafy hery anao Izy ary manome toky Izy, tsy mba mivadika Izy fa momba antsika mandrakariva Iry ambala- ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary dia antsika tanora izany dia manasa antsika rehetra koa mba hanolo-tena fa tsara izany miaraka amin'i Jesosy izany ary Izy irery ihany no azontsika itokisana Izy irery ihany no azontsika ametrahana ny fiainantsika rehetra. Raha mijery anareo mivady-soa dia mbola tena ao anatin'ny fahatanoranana tokoa ary araka ny fantatsika moa dia ianareo dia miaraka amin'i Dada Natolojanahary Samuel. Mba azonareo ambara ve hoe inona no tena antony nahatonga anareo niaraka tamin'io mpanompon'Andriamanitra io?